Do gbe na ame sia ame va mɔ dzi. Ewu ƒe ɖeka kple dzivɔ nye anyi megava mɔ dzi kpɔ o. Egbe ya me be, ok, mava ƒo nu vi ɖe makɔ fia nu. Ne magana dzi ɖe ƒo ame ɖe. Ehe. Nyawo le dɔdzi. Nyawo le mɔ ɖe asi. Egbe nu sue yi me be maƒo nu tso ya nye be Kpekpeɖeŋu nu yi wòdze be mína mía nɔewoe le ŋe me le Afrika dukɔwo me. Kpekpeɖeŋu yi wòdze be mína mía nɔewoe le ŋe me le Afrika gbɔwo me. Kpekpeɖeŋu ma nɔ eme la, efia be agbea de fu na mí viɖe. Kpɔ be asiʋuiɖe ɖeka ɖe melɔ dzoka o. Egbe ma ya medi be makɔ va mɔ dzi ema. Kple susu be mana ame aɖe kpekpeɖeŋu. Gbãtɔ ayi na ame yiwo di be yewoazɔ mɔ. Ame yiwo di be yewoazɔ mɔ. Le ƒe ɖeka kple edzi ƒe va yi me la, menɔ nu ƒo tso Dubai kple alo magblɔ be UAE, United Arab Emirates kple Ghana ƒe business relationship wo. Hã vɔ meva de asi akpa ma ŋu kple susu be ame ɖewo va nɔ comment ɖewo wɔ Vɔ ne mele maƒo nu tso kɔmɛti ŋu efia be video ma ƒo nu alo kpekpeɖeŋu yi me wòdi be mana ame ɖe ɖe nyemate ŋu ana amee o. Ta fufu laa ne maya mi be mava ƒo nu tso ŋu. Aƒea sẽ ŋu menye nu mee o. Mí ame aɖewo mídi be míagbɔ va aƒe. Vɔ mate ŋu agbɔ va aƒe asigbalo o. Sigbe wòle ma, agbe le fi mi. Esẽ. Vɔ magblɔ na wò be enyo wu aƒe. sue mate ŋu agblɔ ema. Kpɔ míaƒe Ghana ga ale wòle gbegblẽ, Togo ga ale wòle gbegblẽ, Benin, mía eveawoe le fi ma kɔ yi ɖe Nigeria. Ahan, ta akpa ma ame ɖewo ma kpe ɖe ame ɖewo ma. Ahan. Ba ne nye ame ye neva mɔ dzi dza na subscribe ne subscribe la ke ma na ma video kple ame nɔvi egɔme nye be ɖewo ma hin kpekpeɖeŋu ni ya ayi na nɔviwo ma. Ne subscribe vɔ na ma video kple me nɔvi. Gbãtɔ ya nye be edɔ eya nye ame me le fi ye du ya me eƒe ne ne ɖewo nye ya edɔ eya ele nyo agbe ɖe te. Ne le aƒe tse edɔ eya ko akpe ɖe ŋue. Ne le aƒe edɔ eya akpe ɖe ŋue. Ta edɔ yi na wɔ le aƒe ɖe eya aƒe nu gblɔ me le. Edɔ yi na va wɔ le fi ɖe eya gblɔ me le. Ele ʋukulaƒe, wole ame di le fii be wòaku ʋu. Ele mɛkaniki wɔlaƒe, wole ame di le fii be ne wòava wɔ mɛkaniki. Wole ame di be wɔ klina kple tɔmiwɔɛ. Ɖe wònyo ya ta amewo dzona le aƒe yie ɖe du bubu me. Ame ɖewo atsi na wo be wònaxɔ agbalẽ kple etɔwɔɛ, nàbla ao ne va do fii agbalẽ yi wo ne exɔ le aƒe womekɔ wɔna ɖeke o. Ahan, eva do fie kema na tu ɖokuiwò ɖo. Eye anye mistake yiwo mi ame ɖewo mi wɔ, mi va do dua me, ɖeko mi le dɔ me le tsa tsaka tsaka le yi le gbɔgbɔ. Enu mawo pete ma va nɔ nu fia tso ŋu. Ma va nɔ nu fia tso ŋu. Ne va dua me ɖe ale wò dze be na wɔ. Be, eh, mistake yiwo nye me wɔ ɖe, ma va wɔ tɔgbi le du ya me. Ekpɔe ɖa ɖe, ahan. Wo be, ne. Ame ɖe le emɔ de ɖe, ame yi le eyome ɖe ya kpɔ be ɖe emɔ dzɔ alo medzɔ o. Ahan. Eli enya le wo mɔ dzi baa vɔ ɖe ehiã kpekpeɖeŋu ya. Eya ta me be na ma video kple ame nɔvi kple susu be wòasu ame ɖe si. Ahan. Tago ɖeka ɖe meɖi aɖaŋu o. Hm, tago ɖeka meɖi aɖaŋu o. nui ta wòmegakpɔm kpɔ le mɔ dzi o, wònye kɔ yí yiɛ ƒe ɖeka kpe ji vɔ nyi nui ta wòmegakpɔm le mɔ dzi ɖe. Makɔ ƒete kɔ va mɔ dzi, makɔ va fia nu wɛ. Agbeɛ le kpɔ sigbe mebɔbɔ o. Mafia nu wɛ nase agbeɛ gɔnmɛ. Mafia nu wɛ. Fifia mí da si, me, me da si le politics kple culture, culture mía tɔwo eva, ahan, le nu fia toŋ sugbɔ. Ale be medi be makɔ yevugbe makɔ nɔ nua me de vivivi manɔ mixi. Hã yi nyo yevugbe me ɖo nyo. Hã. Ta YouTube va ŋlɔ agbalẽ nam be kpɔ ne malé ʋea egɔme nye be ʋea wɔ ɖe akpe ɖe ame sugbɔ ŋu. Ta makɔ ʋea kɔ lé ne mada asi le yevugbe gbagba yiwo me le dodom akpa ma ma. Ŋu be

Ahan. Up and down yiwo ƒete mi le wɔwɔ la, eƒete le me ta is very important. Nale akpa ma na asi. Vɔ agbana ba me le gblɔ be agbana me ko ko be hiã asi nu dɔ ya le doa me. Na asi nu dɔ de la asi wɔ de. Wa te ŋkɔ va doa me ava nɔ agbe le fi agbe bɔbɔe. Hm. Efi fifi me bɔ le fi o. Aha, fififi mebɔ le ehiã ye wɔyɔ be amewo le fifi le aƒe. Ehiã le fi baa wɔ fififi mebɔ le fi o. Ekpɔe ɖa ɖe aha ehiã le fi bia fiafitɔwo tse le fi baa dzoblasidowo le fi baa eye vɔ enyo aƒe. Aha ta ne va ne va di ga woagbɔ yi aƒe ava tu aƒe anɔ me aye xɔ pension ke ma woadi ɖe me eya ta ko mele tsatsa. Hum midi be miagbɔ va aƒe lɔ magblɔ nyateƒe na wɔ midi be miagbɔ va aƒe. Egɔme nye be nuɖuɖu ƒe akpa dzi enye dɔ le fi. Míaƒe nuɖuɖu ɖo ŋɔ si. Hã míaƒe nuɖuɖu le dua me ɖe ŋɔ tsi paa nyemable. Mm, fifia míanɔ nu ƒo abe ame nɔvi, abe mele nu ƒo kple abe ale mele ma ƒo nu kple nɔvinye nyɔnuvi, nɔvinye ŋutsuvi. Mm, eya pɛtɛ si gbe wòdze be YouTube ne nɔ ema. Ta ɖe le ŋkɔnye se le ʋe me, ele ŋkɔnye se le Benin daho me, ele ŋkɔnye se le Nigeria kɔna ɖe me, ele ŋkɔnye se le Yevu, eh, Amerika me. Mekpɔe be Amerikatɔwo nɔ nyewo video kpɔ paa. Mègakɔ fewm mɛ ne kɔmɛnti le le ɖe ŋlɔ kɔmɛntiɛ kple susu be makɔ kpe ɖe amɛ ɖe ŋu. Mewɔ nyeo passport eƒe mayɔɛ le ŋugbɛ mɛ 20 20 what 2009 ya mewɔ nyeo passport ta mi tsɔɛ be 2010 2017 aƒe me to ŋu zɔ mɔ xlɛ tso 2010 kɔ yi ɖe 2017 ewɔ ƒe nɛnɛ. Aƒe me to ŋu zɔ mɔ. Vɔwɔ egbeegbeegbe wo passport ale na wɔ passport kura tse me nye wo. By then fifia system wo le trɔtrɔ to nufɔ sɔ da. By then ne nya ko passport form ko wa fill ko fax ko ema egbe kura tse si gbe procedure the same thing. Vɔ ɖeko wo va wɔ ebe biometric ye egɔme nye be yewo hiã wo fingerprint. Mi kɔ akpame kɔ da ɖe ŋu. Fingerprint tse fifia tse fast track mi ate ŋu awɔ fast track akpe ne ŋue. Egɔme nye be. Ke wòdze be wò ŋutɔ nàva nɔ aƒea wòava nɔ efee fɔ me fee kpɔtɔ fasa ke mele gbɔgblɔ nye be míakpe ɖe ŋuwò afi wò fɔ me genuine le wò de genuine document menye goro boys wò be goro boys ma o míle akpa ma me kple susu be míakpe ɖe ame ɖe ŋu edi be yeawɔ passport wò vɔ mènya le yi na awɔe o nye wò passport ɖe ho ya me va wɔe vɔ menɔ akra aƒe me va wɔ le ho egɔme nye be nye mehiã tukara o ekpɔ ɖa ɖe míatɔ yiwo le ho míaƒo nu kple wɔe Ne va do ale yi procedure yi wodze be nato mía interview ame ɖewo woafia nu wo. Egɔme nye amewo le vɔvɔ̃ na no document ɖewo xɔ wo. Wokpɔe ɖa ɖe. Hã? Ale na woadi dɔ le du ya me. Menɔ aƒe wɔ nye interview le aƒe aƒe me dzo le aƒe kɔ va Dubai gbɔ mele fi. Mewɔ interview le Ghana aƒe dzo va. Ame ɖewo tso va fi be yewoava xɔ zɔ kɔ visit visa kɔ va fi. Nyateƒe Jesu Ekpɔe ɖa ɖe, hã, vɔ nu yi medi magblɔe na wò nye be, ne wò game dze ɖi, dzra ɖokuiwò ɖo kple information yiwo mava na wòe akpe ɖe eŋu. Dze agbagba na subscribe, ne èsubscribe vɔ la, ne èkpɔe amenɔ ɖe, míanɔ kãtɛ.